Take Two tixtieq tirringrazzja lil. Hansa Wines and Spirits. Ultimate, Nokla, Customize Nation. Snow White Meat and Poultry Market. Eden Cinemas, Fior di Vita. OK Home, VCT, CMYK. Mela qegħdin hawn illum, illum, illum, għandna tnejn min-nies qed jiffirmaw ruħhom. Ekku, ekku, ekku. Qed jiffirmaw. Tawni karta. Mitwija biex ma narax hemm miktub. Eh, ifhem, eh, eh, le mhux għalhekk tamma biex ma toħodlok spazju fuq il-mejda. Kiliewi. Li mhux se tajt kelma ħażina mġidma hemm. Ah, eżatt, eżatt, eżatt. Dan il-podcast. Ħa nagħmilha post date. Mek se janalizza daw. Jien jien jien ħanaqra kollox. Ħajaqra kollox Mek. Għax jiena ninkwita ħafna fuq li ngħid. Taf l-indunajt, issa kelli dak il-feeling. Le, le, tajjeb, tajjeb, tajjeb. Nifirma li ħaġa jdi. Mandi xabtit. Minu l-sponsor ta' Likel, Carlos. Fjor di Vita, Fjor di Vita, għanna dan il-platter sabiħa unek. Għanna b'dan id-dej. Jena, għal-dan muċet rekord, jena għazeb. Bdejna diġan il-rekordja. Mirko. Ah, la, la. Fejn l-istampa? Le, inti ma taraħiex l-istampa ħin. Eh, le? Tittoq tara Serju dal-podcast. Dak għax dak iħobb iħobb jara li nnifsu, ġejdi, iħobb jara li nnifsu. Tinsiex tiffirmali. Oh, seven. Isma tafu tilabu għall-loba. Għassi dejja jgħid. Ġili rajt xort. Għara ħanajdilkom, ħanibdew, leżom sekonda, ħanibdew. Qabel ma nqassam, ħantikom l-imbit. Red wine or white wine? Jina red. Red wine, ħanibdew mill Mela, ħankolkom. Tista' tħallat pa' xweb sawdat pa' Ma naħsibra dan huwa dan huwa imbit verament preġat minn New Zealand, Pinot Noir, Punamu, jismu taf xini punamu? Punamu! Ġemni xnejt affarijiet! Mallijat ta' dispjaċin! Għax ta' kart feliġi, mallijat. Infatti, punamu hija ġebla ħadra, it is a semi-precious stone, hemm min jgħidla New Zealand jade, eh, u l-Maori, l-Maori, l-indiġeni ta' New Zealand kunu jużawha biex jagħmlu jikkarvjawa u jagħmlu ġewjelli minna u hekk. Xkultant minn jifhem ta' daw l-ismijiet tal-affarijiet vera naqtu stjament. Kun nafx għandek il-xismu? Sorry. Thank you. Bnidem vera, eh. minn jifhem ta' daw l-ismijiet, bnidem vera, jgħala zobbu, jon jorant. Għalix, għalix, għalix. Intom tafu, per eżempju, minn jibza teżisti fobja. Għanajdlikom xie. Bravo. Inħossa Max. Biex mela. kammu bravo. Et inħossa Max, et inħossa. Mela, għamlina għanibda. Aħmar, aħmar. Tajjeb,

Hippopothomonstorousisquipedelaulipphobia. Da jgħix il-Marsa? Segwini, segwini, Max. Hippopothomonstorousisquipedelaulipphobia. Kiku għat li fear of hippopotamus. Carlos! Intom jaqaw eh. għandkom ADHD u kol pa' eh, eh, Carlos. Le, jina le. Serja, jina serja. Carlos bila. Għalx ħat l-karti. Għan ispiegalom. Għamma laqqa. Ej, qassam. Għajkolkom ħames karti kull wieħed. Five. Five. Issa dawk, issa bil-mistoqsijiet. Dawk il-mistoqsijiet tistaw tindirizzawom il-min tridu. Mhm. Issa, ma sib se jkun il-kas, ma jekk hemm domanda li ma tix twieġeb xaħat jagħmilha lilek, tista' tuħu l-karta sewda.

12 un Kemm 12? Mela kull meta toħorġu kull jum. Le, darba Ġastu ma taranix ma jfissirx li ma konni xem. Quite new, ġifieri aħna kemm wasalna. Ma season kemm u season? 12 episodes. Għalhekk aħna din diġà 22, so technically għamlu daqsna. Għana 22 episodes. Daħir, un qabel għax joħorġu. Le, għana minna 12, issa għana next 12. Mela, Għat namlu l-om pjaċi. L-iktar incident, l-iktar incident imbarazzanti fil-kamra tas sodda. Mort minn ħadd saqsih. L-iktar inċident imbarazzanti għalija. Jew inkella relatat mal-affarijiet li jsiru fil-Kanal tas-Sodda, forsi mhux bilfors fil-Kanal tas-Sodda, seta' sar xi mkien ieħor. Di, di żgur qiegħda, di there's no doubt about it, u di ħalli. Lill-MEX indirizzajtha, ġifieri. Trid tirrispondi int ukoll. Le, le, le, se kurżità. Di ħadiet li lasting effect qiegħda hemm ġo psyche tiegħi hemm qiegħda. Mela serja l-biċċa. Dan hu, xi naf xiex naqra x'aktar x'naqra xi ċammata ta' Kristu, imma Griega. Ma ġara xejn. Lele, ma jiena dam niftakar kont, konna din, konna din fil-bidu ta' relazzjoni. Li jista' jista' jkun qed ta' fil-xogħol tagħna mhix xert. Konna din fil-bidu ta' relazzjoni, konna għadna kif tħallna ngħixu flimkien, jiena mara tħallna ngħixu flimkien mal-ewwel. Ok. Within three months, six months, we were living together. Kif iltqajtu? Tqajna xogħol antik. Għana flimkien, xiri jinsertajt. U inti tħaltila jew jien biex ta' jew nasu. Le jiena, jiena jiena l-move maker. Le, jien l-inizjattiva ħatta inti. Tant mandunaċ, darlo darba li ħriġna ħasbet li jiena kont iffissat fil-ħabiba tagħha. Mm. Fiex she wasn't sure li vera ti mela jiena nderes fiha. Move maker, move maker, mux daqsek. Le, oh, hopeless. Hopeless. Hopeless. Lej kont sanajt saħt il-kont sanajt. Le, saħt il-mana vera kontet niprof, jina vera minix, vera minix player. Le, il-game tana, kajek ġili rajtu l-podcast tana, il-game tana zero. Jina darba minnom kelli ideja tal-game. Darba kienem wahda kienet gustuza, konna zar, offrit li sigaret. Ettost, jgħet idea tajba di, daħlet idea ġo rasi, ta' parsi ħat offrili sigaret. Jina mur biex nieħu wieħed mis sigaret ma konċ bejjeb. Xsibt ġo rasi, nejt nejt nodu sigaret, jidra le, thank you. ċajta tajba dik, fil-prontet. Le. Ta' nej. Mela batti la sidira ġamilta. Mela fl-axħar sekonda dort u għamilti la U niflaħ, ċajta tajba di. ċajta tajba di, bel. Oh Għamilt hit

M'għandha l-ebda tip ta' tutto rispetto lejkom għal nisa Maltin, da tip ta' fucking games u mind games u ħan mhux se nibgħatlu issa għax jaħseb li rridu wis u ostja ħan nibgħatlu dan ħan nibgħatlu message dot dot dot ħaj u nara x'jgħidli. Qed tgħid li l-foreigners huma easy hekk inti hekk. Laqqas. Laqqas. Ma ġast il-mara tiegħi. Il-mara tiegħi. Ġenerali, xejn, ġast tinduna li Qed tmur tiekol? Iva, ready, tlaqna. Mhux ħafna. Easy to deal now, maybe next week u tinduna li next week vera seta' imma qalitlek ma tistax għax wisk mini u mbagħad il-ħabiba tiegħek tiġi tgħidlek isma' dik trid talma ma tridx talma. Il-istrin. Jiena ma tant talk about ħafna ħesil, this remain.

Xed, fucking jgħidulu dak. Enti jom jinti ġimmi. Xort at that stage. Omalon krufleta. Lejla, għedlek nużaw bħala ek, taf kif għaj sidekicks. Agree. Imma sekonda, risposta sħal. Le, Parla ħafna, ta' jek nara l-intumu għanna fil-bidu, kelli ġurnata, jien dak iż-żmien konti għad xogħol full time. Kont qiegħed qed nitrenja futbol mal-Marsa, kont qiegħed indoqq il-bench tliet darbiet erbgħa fil-ġimgħa, kont qiegħed għaddej żiffa. U kelli ġurnata kont mejjet, wasalt id-dar f'xi l-10 nofs ta' bil-lejl qed illalla u jiena u tilha lift kont sfinit. Qed illalla kemm m'għandix aptit naħx il-lejla. Konna għadna. Mela kuljum.

sensual music qed taw xalalla tiegħek u toħroġ li l-mara li jibsa b'secret lingerie mara tixtri miskina xi ħaġa biex biex xi surprises mi. Għax hemm U jiena Inti riħata mizza wara riħata l-futbol. mizza. Kemm għandi aptit bħalissa. Għamur ninħasel u mort ejja sieħbi. Ejja! U jien ma nafx, u jiena ma nafx, ma nafx intom. Imma jiena wara session training. U diġa mux jgħat xie wellen, mux diġa jgħat xie wizgbi. Minn da la pel Mike jisir li, eh? Wara session training u ġiri. Għaftakru il-karattru, Alf. Wara training, Provajt xorta jiena għetħan proba nidħol fija, ma ma rnexxili bxej, oh, ġifiri, jibata I came more anxious more anxiety. Loop, loop, loop, loop, loop. Oh, miskina ma għalit li xej jimmandu najt li xifer ta' bit embarrassed għax provat tagħmel kollox fucking spectacular. Allora bidu Stephen Harder, isso, isso, isso, għadu xogħol bħal xejn ta'. U tiddekorajt l-għamil għomem sleep mela. U rrid ngħid xi ħaġa fuq għadex di ħafna rġiel pereżempju jkunu imbarazzati, ma għal mara mhux għax tkun imbarazzata raġel biss

Mhux eżin, mhux suwa bżonn. Yes, imma imma imma jiġi mhux mhux mhux ġor, eżatt, għad pleasure. Li kemm il-darba let's face it, issa aħna rġiel. Kemm il-darba de naħxi, anke inti għadek kemetta, m'għandix aptit li timmur naħxi lejla. Jinti qatt ma smajta ma traġel. Anke qatt ma smajta. Le, ma jiena kelli l-impressjoni li l-irġiel dejjem iridu. Le, le, believe me, believe me. That's quite relieving. Jiena sepp kulħadd li differenti. Mux tkun tinserta, u għamin. Jek ikun xi wieħed aħna konna mizzawġin, allura sex was quite easy, jek għandek abtit t-tanta naqmara u daqsek, allura imma dakinhar kien ġi ċord, bu I'm ovulating u let's do it, it's baby dance. Baby dance, baby dance, baby dance, ah, konna nedu. Xaħna nidu la baby dance, meta tkun għetna mela l-baby, meta tkun għetna xie għal-pjaċiri, għanaxxu.

Għan amen. Imma sħana. U niftakar ma bediex ilaħħaq lejn Siemen, kienet xi heatwave u ma stajtx. Le, lanqas. Ma stajtx men. Fi sħana tremenda. U literally like this is this is scientific. Tibda tħossu not not joking, eh ġifieri, tibda tħossu jirtab Fejn mhux suppost jirtab. Eh, mhux hekk għax inti. Ġifieri, għaddej u qed jirtab biss ħana x'inti qed tikkonċentra fuq l-ara. Ejja tippanikja. L-ara li sel ġojnija. Eżatt. Ma nistax. Jiena rani njera. Ix-xellej sija, brother. Għaddej lejsi.

Tax kont nidħol naqdi drimir. Lejla over ta' Il-kont ta' dan ma jimpurtax il-lejla, l-lejla over. Inti Miss Carlos. Mela, mela, mela. Ejja, il-min. Ejja, kol ġobon ħanaħra taħt illum jien. Anka jibben. Oh, illa, mela, għalissa ħanibda ħanżomma. Għin għandu l-kolesterol oli, eh? Mela. Mhm. Ħa nsaqsi lil JD. It-terapija għandha tkun għal kulħadd? X'jiġifieri, sorry? It-terapija. Psychotherapy, li smur. Is-psychotherapy. Psychology, psychotherapist, kulħadd għandu jagħmilha. M'iniex il-persuna li tistaqsija dik il-mistoqsija. Għalhekk ġejli naqra minn. Dan hu s-sabiet tiegħu l-post. Dan hu s-sabiet tiegħu. X'taħseb inti? Psychotherapy. Imma x'jiġifieri m'għandix tkun available għal xi Le, le, le. Taħseb li kulħadd għandu jagħmilha? Taħseb li għandu kulħadd jagħmel psychotherapy? Bżonna x'jiġifieri? Jien ma naħsibx. Għax jien nista' nargumenta ħilek din. Mhux insaqsik jekk għandek bżonn psychotherapy, insaqsejtek. Ma nafx qed nistaqsi. Taf li hemm psychotherapy hija hmm. available bħala biex tgħin. Mhux available, available mhux kelma tajba. Hija qed hemmhekk. kulħadd għandu jagħmel psychotherapy f'ħajtu. Iġrid qed tgħid kulħadd huwa obbli għandu jiġi eh, mela qed tistaqsini jekk naqbilx li kulħadd mhux obbligat. Kulħadd għandu jesplora l-possibilità li jagħmel Psikoterapija biex jgħin il-saħħa mentali tiegħu. Jiena psikoterapija bidlitli ħajti u vera sebħitli l-karattru. Anka li minn meta kont naħdmu f'tieken. Anka li il-fatt li Abigail marret psikoterapija bidlitli ħajti. Ħanejdli. Jiena jiena jiena qatt ma gdim ċoffa ta' xagħat u ħallejtu għalhom it-triq bid-dem u mort. Ma għamilt affarijiet oħra.

Guys, jina darġajt tellajt, ta' da mux tijaj, ta' għali kollu, darġajt tellajt, u minħabba fija, ta' taħsbu li mux mħabba fija, ta' Laqas tar Turkija dak, dak għant assis tork. Esorċista minn Dar ma tħol ġol knisja flok xismu bil-rasu. U jtini, għote, għote. Kontet na, eh, I mean, Eħe, intom qed tgħidu bħal da, ismagħni, ku, meta jasal ikollok tifel u jkollu sentejn jagħmel test ta' ADHD u hekk, le? Sentejn, tlieta? Illum iva. Erba'? E, ma, m'għandekx idea, għax it-tifla tiegħek m'għamiltilhiex. Trid ikun hemm żmien, mela li għad tliet snin jew erba' snin, li jgħaddi bil da biex jaraw jekk għandux ADHD u dawn l-affarijiet. Hija five għandha. Ma tafx timxi. Normali, le? Kemm minn perikolus, Max? Jibqalek ser jabbat. Fil-galletta. Tifgax fil-galletta. Le, ma il-dak baxxi. Mela dak, ma. Inti għadek fuq 20. Baxxilu lejzi, ħajmutinna, baxxilu lejzi. Le, le, biex do rajtu, rajtu, rajtu, nizlu.

Għax jiena jien qatt m'għamilt, il-mara l-istess bħalek, kienet kienet għaddejja żmien ħażin, għamlet u xi vouchers for it għax I love it. Mm, mm, mm. I love it. Bażikament psychotherapy jeda mill istajt nifhem jiena. Jekk inti tixtieq tbiddel ħajtek u lest tagħmilha, smoke, tmur. Weed. Tmur għand xi ħadd. Mhux hekk jagħtu llum.

Fejn jiena I react minn dik it-tifla mweġġgħa li kont ta' ħames snin jew ta' tliet snin. Mhux mill-adulta. Per eżempju, per eżempju, meta kont iżgħar, kont ngħir. Kont ngħir jew kont nibża' li l-persuna qed noħroġ magħha ħa jabbandunani anke jekk ma jibgħatlix messaġġ għal ħames sigħat. Kont ngħid Madonna, Issa dik ma kinitx reazzjoni ta' adulta, kienet reazzjoni l-uġiegħ, l-uġiegħ kont inħossu vera. For sure you guys have these triggers as well, anyway. U le, kollha għandna triggers, għandu triggers tiegħu, ovvjament. True therapy, I also managed to say, stenna, dina mhux jiena, dalu ġieħ li qiegħed x'imkien il-MGO u qed iġani nirreaġixxi mhux minn dak li jien illum.

U that is, that is, I think, the, the biggest step. Zina. Politically correct. Le, mux għannajt. Aw, missiri, missiri ġi fuq xow ta' kamjon. Salvu. Salvu. Salvu.

Ħanza. U ħan għamlu kollox ċar da jagħmel flus għax hemm jiena valuta. Hemm mhux m'għandix dubju, bro, m'għandix dubju. Dan għamek. Jien naħseb daw il-karti ma daw it-tnejn ma nibżon, no mefu. Ejja. Le, importanti. Eddumu daqshekk titkellmu fuq kull karta. Ejja, aħna relax, relax. Skont ma' skont ma' Skont skont il-konversazzjoni kif tiżviluppa. Eh, eh,

Falliment ma naħsibx li għan. Hi dal-episode ta' dal-podcast. L-opening ta' season 2. L-opening ta' season 2. Vera mandi. Successi bis kellek jien. Le, kelli fallimenti u kelli fallimenti l-emmulaw. Ma nan left a mark ek. Ifem, per eh, eżempju, jien eh, għandi eh, nistanajlek. Le, kelli fallimenti. Nistanajlek a very down moment. Limu. Meta ħriġna għamil evangelisti. Imma dak mhux falliment. Dostra. U imma. Falliment finanzjarju kien dak. Allura, mhux falliment. Għax aħna mill-evanġelisti, da issa dak kien mar tajjeb ħafna, spiċċajna b'xi 40,000 minn taħt. Histja. Imma television kulħadd jaf. Imma dak eżatt. Imma tal-biża'. Id-drama Malta kulħadd jaf. Li tispiċċa b'40,000. Jiena kont immur McDonald's. U beda d-deceduti. Sa, sa ngħidlek. Beda d-deceduti, l-ewwel ħam, ġvina meta beda d-deceduti, diqqas kienet taf. Ma kontx għattilha. Spiċċajna 40,000 minn taħt, bro. Minn kont naf. Ma wara. Le, le, kont naf qabel. Le, kont naf qabel deceduti. ċerta? Mhm. All right. Intom business partners, u xe? Mela, mela. Healthy business. Oh, ħafna, ħafna, Daga l-għares ta' mil, mux minnek, għedek għax mux ski, kan jahbi fakken rockets u bombi, and grenades. U l-ewel ħammes episodi ta' veduti li ġi wara ġevangelisti li kien dak li supposti salvana, eh. sejr vera ħazin, vera ħazin, vera ħazin. Eh. Umbat ġi episode 5, umbat isu qabat umbat sploda. Salvana. Deceduti. Ah, ah, Hanna, jena kont. Imma ma Deceduti went very well. U anka U Salvana. Imma finanzjarjament. Finanzjarjament deceduti Salvana. Imma evangelisti bħala production kien ħafna iktar heavy. I love it. Mm. Ħafna iktar heavy minn evangelisti. Evangelisti kien jara bħala prodott kien jider iktar fik iktar produzzjoni qawwija minn minn deceduti. Deceduti was more of a. Sitkom. Eżatt, Eh, eżatt. eh, eh, eh. eżatt, Imma jien eżatt. kont per eżempju jew mur per eżempju McDonald's, nidħol u persuna taqdin nħares leha u le xara xetta. Qed naħseb x'inhu falliment għax ma Eh, le għalija dak kienet. Tejra Ma tejra falliment. l-kexxir. Kon- Konnej Kompanija, ma. għal-persuna li taqdini. Għax konna fl-kelli dak id-dejn kollu U jmandiex. u jien ma nistax naqbad u niddeċidi li nitlaq kollox u nagħmel xogħla. Jien rrid nagħmel xogħolha. Għal meta tajt. Biex ma jkollok l-ebda tip ta' wari. I just wanted to be like. Kieku għed tara da żmien kont lesta torqod ma' xi 17 l-Indjan ieħor ġo flet. Mirko. Tumaċ, tumaċ. It's a reality. Oh. It's a reality. Inti għandek buttuna. In realtà, realtà kera ma realtà sfortunatament. Ġifiri, ma nix niftaħru jena. Mux timestamp, pala poplu, pala poplu ma nix niftaħru. Għalissa ħessi. Ġina ċans għad nisfruttaw left, right and center, għana ċabċipa, ma insomma. Viva Malta. Ma taħsibx li daħtar. Le, ma jena faliment personali kienet Meta twelet. Le, le, le. Jien għandi proġetti li ilu mm. ilu fuq li xkaffa u l-verità hi li naħseb li sakemm ma jiġux xi miraklu da mhux ħajsir. Għax Financially? No, no, no. Il-ħin, il-ħin. Le, ma jċin il-proġett. Il-proġett hija noveli li nikteb dan il-novel minn dukel li xi 22 u dejjem jidħol xi ħaġa oħra U l-verità hi jekk ma qbadtx sitt xhur menn u mmur waħdi maqful 'il bogħod minn kollox, dan mhux ħa jsir. Għalija dak huwa falliment kbir għax jiena bdejt nikteb biex nikteb dat-tip ta' novelli, novels, fantasy. Jien ma naqbilx li tgħidlu falliment, għax jekk tgħidlu falliment, like you're manifesting that's not gonna happen. Le, le, le, jiena mhux hekk. Aqbad menn, qum filgħodu u iktbu menn. Eh, mhux hekk nipprova nagħmel. L-emails u l-karti u inta fikta. Eżatt. Dik il-għalija ma. Però l-emails u l-karti vera tnieħu gost nagħmlu apparti n-nej. Vera. Jiena dal-podcast għalija reġa' tani l-entużjażmu għax-xogħol. Għax jiena tkun tlift l-entużjażmu kompletament tat-television, eh. Kompletament. Jiena ħlift daqshekk television. Nsaqsikom xi ħaġa issa. Meta rajtu l-programm tagħna, qed tinxinaqa' deep down in your psyche. Ma naħsibx li qalu hekk. Ara daw iż-żewġ boloħ. Le, le, le, nemnu, nemnu, le, ħajja. Jien nkun onest ngħid ngħid Għal konna il-lostja xgazz, un bat konna il That's too much. Umbat, illa lu kemm Imma nisajt ħaġa. Gazz, pero naħseb illi. Ġili d diskutejta, anka meta konna too much, konna too much ma kemm għanna bżon. Ma kemm għanna bżon. Għax dal-pajis għandu bżon jaqla ġo fih men biex iqum fuq tijaw. Għax Nemnu ta' nemminhom jiena, għax li djar white progressive. I just wanted to hear it. Xawa jgħidu l-naber ma bdejna. Ah, ta' kienna di meku. Jiena nishti imma li konna program tipo buy to bacon. Eh. Anka fuq temi politiċi. Mm. Fej ma niddejja xnajt. Jiena dint għajt ma politika. Cannot do that shit. Isma. They won't come, move. Isma. Mux minn il-politiċi, jiena aħna nitkellmu open. fuq il-politiċi mingħajr ma nibża' li għada ABC ħa jagħlquli l-vit u mhux se jgħinu u ħa jkolli l-problemi. Ħa jgħinuna l-gvern u l-politiku. Le, le, mhux qed tifhem. Għalhekk sabiħ Li nagħmlu podcast. programma u Għalhekk għalhekk joġobni nista'. podcast, podcast you self sufficient. Imma le. U ħadd ma ħajxem pillek tajlek. Karl. Isma, ma tistax issemmi żejża fuq dak it-istazzjon. Dik vera. għax inkella- Mhux hekk, mhux No hekk. way, amen. Imma ħadd ma jitkellem open Malta fuq il-politika. Jiena kelli darba proġett. Ħadd. Jiena kelli darba John proġett. Hook, le. Xorta, xorta nħoss li anka l-guess ikun hemm it's not as transgressive as bite u bacon fuq is-sess. Jien nixtieq Ah, programm I get what you're saying. transgressiv Jiena daqs kelli bite idea u biex bacon nagħmlu. Fuq il-politika. Jiena kelli idea Biex li- nitalmu li- li dawn ma bnedmin normali. Ej, ej, U ma ej. tix tibża li jak jalqu għax Huma jagħmlu l-ek bnedmin ħsara. normali, huma bnedmin Ah, x'qed nitbaqgħu. mimlin difetti Isma, jiena tqajt ma' leader wieħed mill- mill-political leaders. Eh, ah, ah. all right? Flod il-kelma, insomma. Imma u metetlu għalli, għalli, metetlu, għetlu għetlu xidir. Le, le, le, le, metetlu fuq il-program. Eh, tana, ġiviri. Għetlu tarana, naħseb għetlu għadek. Għalli, għalli, għalli, għalli, għetlu għetlu għajja, xedar banġibu. Għalli Malta. Xi dwejjaq hu. Ġi da hu stess qal li Malta ma nistax nagħmilha jiena dik għax it will ruin me. Mhux hekk. Imma kemm aħna lura. Lura. You can't u, you can't, you can't do this. Imma ħa ngħidlek vera. Imma mhux ħa nġibu u noqgħod nistaqsih kif jaħx il-mara jien. Ma mhux ħela għalek. Le, ma sekonda. Ejwa, ma tletztep it-tuma. Sekonda, sekonda. Imma vera għadna lura, imma Jekk ma nibdewx nimbuttaw, inti timbotta ftit, timbotta ftit, timbotta ftit, imbagħad fl-aħħar in-nies jibdew, però ħa ngħidlek ħaġa wkoll hawn Malta u ħafna fazzjonijiet, hawn ħafna li tista' Nista' ngħid l-aħħar ħaġa? Ma tasalx ma. Għax vera f'qalbi qiegħda. Malta għandna l-mentalità Li aħna l-iskjavi tal-gvern, meta fil-fatt il-gvern huwa l-impjegat tagħna. Aħna nħallsulu l-paga. U dik il-mentalità trid tinbidel. We are the boss, they are employed by us and it, people, sorry, issa ħa jgħodu għalawlex nitkellem l-Ingliż. Le, ismagħni, naqbel miegħek hundred percent, hundred percent. Dik il-mentalità, Madonna, ta' slaves. Huwa fatt komplet, però l-verità hi li Kemm nies taħsbuha li aħna l-boss? Għax jiena ġieli kontre li nagħmel biċċa xogħol xi mkien jidħol il-politiku u mhux xi politiku li qatt ma smajna l-qasba ċċaqċaq fuqu u qisu daħal għandna San Pietru ta' u jbellħu kif ħarsu lejha. That is the biggest problem ta' Dik il-problema, il-problema diki. Aħna nirreveraw. Eżatt, nirreveraw. Il-politikanti. Eżatt, by aħna zin in general. Eżatt, burn in hell. U l-ar ħaġa li tijak għat ma jamlu zbal. U inti dejjem moħħok f'ta' kontrik u fejħa jizbalja. Menti ferja ta' missa tkun l-oppost. Jien għalija, issa għalija, we're not, I, would, I wouldn't consider ourselves as Partisan? Le, xin il-kelma, għal-podcast tagħna versus il-podcast tagħkom. Direct competition. Eh, eh, eh, We're in the same space, imma għandkom tema differenti ma. Kompletament, kompletament. assumu li għedin komedi bħalna, jew aħna din bħalkom. Mhm. Jiena xilliba niġi nitnejjek u nħesija, għala inti qed taffex fil-podcast tiegħek. Aha, mux hekk. Jena, why do I give a shit how you work on your, on your side? Jena, jek niddejja, jek hemm JD, qed jagħmel affarijiet li jiena ma nixtieqx isir, jiġifieri jiena qed inkun kritiku. Tiegħi nifsi u tal-partit tiegħi jekk ħankun politika, x'għala żobbi jekk għal Simon joqgħod bil-piġama għad-dar jew le. Mhm. You know what I mean? Għalfejn noqgħod ngħajjat. Simon li telaq żmien Whoever! Ma get with the times, u. Ostja, ma tidher li tivvota lejn. Pero, stop! Minu il-leader tal-nazjonalisti! Isma, naħseb, naħseb, to be honest, naħseb ħat ma jaf. Naħseb ħat ma jaf. Naħseb ħat ma jaf, dik il-problema. Għabel ma nġu kritikil. Dik il-problema. Nkun onesta. U għabel ma nġu kritikil, għal tana stess, tad-bajs għat ma ħajfiq. Għax aħna kollox li nagħmlu aħna tajjeb, kollu nagħmlu kollox li nagħmlu kontrina. Il-problema mhux dik. Hemm fazzjoni minnhom li huma kritiċi tagħhom stess, hemm fazzjoni l-oħra illi forget it men. Mm. Ġifieri hemm fazzjoni l-oħra, eh ngħidu verità, il-Labor, hemm minnhom li huma vera they are critical and they discuss, imma bad għandhom

ta' sitt jew seba' snin, ommi kienet tmur tnaddaf il-villa ta' Ġorġ Abela. U jiena kont ninżel fil-pool, Ġorġ Abela kien jgħidilha ħalli jgħum it-tifel, kont ninżel fil-pool, jien kont nagħmel balla pipì fil-pool ta' tifel li kont, u bdejt ngħid min jaf Robert kemm beda jagħmel fil-punt u jaqbad il-bewl tiegħi. Il-lostra. Il-qaddisa Madonna l-hate comments, man. Hate comments. Eh? Isni offendejtilhom. Dik dik li għandek. Issa dik li għandek. Issa oh. dijin f'wiċċu ah, Robert Abel tielu fuq ir-radio beda jitħaq. Mhux hekk. Illa l-om battiġik Mary Sammut. bil-ostja profile picture bl-Ispirtu Santu jtiru bil-fjuri. Jom maqjel, jom maqjel. Intħamallu fux familja. U bl-Ispirtu Santu fil-profile picture. Għalek qed ngħid, it-nej li huma għandhom id-die hard, die hard, ma tinx. Il-kunsillier ta' għalli kemm inti dem, kemm inti dem, il-kunsillier ta' tal-Belt Valletta. Kunsillier mill-Belt Valletta kitib li demel.

l-innokla, d-diżinn tal-cards u l-logo, il-Customised Nation għall-istampar tal-karti u talli għenuna fil-proġetti kollha tagħna, tajba għaġbit hekk? OK Home għall-għamara u għad-dekorazzjonijiet, din l-ewwel darba qed nagħmilhom hekk eh, ġifieri biex tkun taf għalik qed nagħmilhom. VCT għad-dawl, CMYK għall-PVC boards, Hansa talli tana l-inbid, Fior di Vita għall-platters u Snow White Meat and Poultry Market. Inti mhux qed tagħmel għalija di, għax da bdejt da season u daw l-sponsors u Imma soltu ngħid, imma soltu grazzi ultimate. Imma issa mlitom mod iktar formali, iktar formali. Ma ħadd kompetitur ma tagħna u. Ma nsibx ta. Le, ma nsibx ta, ma nsibx le le. Għax kieku. Iċemplu l Kolla del bicċa. Noħdu għomlom issa. Kolla. Kolla noħdu għomlom ebi. Mela, I'm very interested in your reply. Soulmate the one. Jina kont vera xettiku dwar di. Kont vera naħseb li li xistajtini best friends tijaj jistatini mara. Tipo, hmm. irrelevanti jekk u xekk jowek. Imma flima sens xista tikber fis-sens li ovvjament. Fis-sens, fis-sens. Ma jistax ikun li li li dak li jana naħseb. Jana naħseb. Traksa. Ja naħseb skont, skont il-valuri ta' kull persuna. Jien għandi setta valuri li huwa per eżempju trust, li huwa

Jista' jtielek dik il-ħabib? Le, le, le, dik Ma dik kollox, u dik li tista' tikmara. Ma se Mhux li titfisser tu li tħares fajnej xulxin u li taqra r-ruħ. Arena ta' fil-qasi. Ejja, Intom qed neħbib, tgħidu lix li ma tgħid il-quda ma taħxux il-lejla. Jena ġejt il-karozza ta'

Ejja, Andy, kompli inti għad. Jena, il-bicċa tal-bicċa xogħol ta' soulmates. Jena minn dult għajt mal-mara hekk nħoss, qabel ma konċ naf. Xi tħoss imma differenti minn mal-ħabib tiegħek? Għax kif kifetlek jena għandi ħabib tiegħi best friend anonmi, għandi rispett lejh, I trust him with my life, with everything. Imma xorta, il-mara għandi dik il-connection maħħa. L-intimita għona. Ma nafx jekk ġast l-intimita. L-intimita ġifir ma ta' tħares fajnej xurxin and you can share silence. Mm. Imma silence maħna diffiċli. Silence. Le? Xie sekonda kħiġu. Differenti ta' anka indifferenti. Jena naħseb. Jiena sommi, jiena sommi fil-sens. Jiena qabel. Ħallu l-Max jitkellem, guys, ħallu l-Max jitkellem. Jiena soulmate, soulmate, soulmate, jiena li hija dik il-persuna li inti taħseb li qatt minn taħassib xi ħadd. U meta ssib xi ħadd tgħid jiena marret il-ħadd iżjed. Diki. Jindika li hija s-soulmate u jiena bil-mara Onestament, tista' tista' mhix tista' mhix tiġi l-iktar mara ħott tad-dinja rwina qudiemi. Ovvjament ħatħares tgħid il xfaldi għandha. Imma qatt qatt qatt marrida over what I have now. Ġifieri, be it for be it for for everyday news, be it for Secrets for kollox, għal kollox nixtieq il-mara iżjed minn kulħadd f'kollox. Hija mhux ovvja. That's what I mean Imma imma issa Inti, inti, u tikdibx. Ara, jekk ħatejt il-kontra li naħseb jiena, ħatikdeb. Ok. Inti qed qed tara sorm sabiħ. Just stage sorm dak. Mhux kun Ħdimt b'Ulu film ġo moħħok. Jista' jkun tagħmel hekk, ma jfissirx li ħa tagħmilha. Le, ma tagħmilhiex. Le, u hija ħa jessa. Ma timmaġina affarijiet, jiġifieri. Le, timmaġina, u 100% timmaġina, imma timmaġina dik is-sekonda u daqshekk. Eżatt. Qed tiżni, eh? Imma kulħadd timmaġina, ma the final thought is dejjem Le, il-mara, il-mara number one. Naħseb darba kien hemm. aktar ta' valur li kollu dik li miġis kollha u jgħid le, mill kieku ma jgħid. U jiena, aħna mrobbijin il-familja tagħna, osti jiena minn missieru ommi, memx nejku hekk aħsor jaħiex ta' bidda, ma bidda ħajkolli noħraġa. Erġomillu. Xieġifiri, menx nejku. I am very strict when it comes down to, to loyalty or these mm, things. Mm, mm. There isn't, I'm, um, oh, Ġifiri kiku

Ma dejjem dejjem ikun hemm daż-żmien jien bħalissa tgħidx noffendi. Offendini mara. Għaddej fuq għaddej full on studio, għaddej full on now, għal tbajtu bejk, xogħol, it's ridiculous. Ma taħfirx 100% you sure. U ma naħfirx, naħfer. Imma ma għandekx ċans nerġa' nkun miegħek. Istra. M'hemmx fucking forget it because the fact li you did it once will keep a doubt in my mind. Forever and ever and oh, ever. I think I will never be comfortable with you. Titkun fija naħseb biex kuħan dispersi. Jista jkun għandek raġun. Darba kien hemm. Jista jkun għandek raġun. Darba kien hemm membru parlamentari mara u għaltinna nkonna ftieċek u għaltinna dil-frazi. Ma jimpurtax minn fej jġib l-aptit,

Imma jekk waqt li qed tikol id-dar qed taħseb fil-burger ta' Denis. Taf qatt ma ġrat li jistja. Ma dejqek li kull mara tagħmilha pereżempju? Xi ġifieri kull mara tagħmilha? Li kieku kull mara tagħmilha? Eh, li kieku kull mara tagħmilha. Ġifieri qed torqod miegħek u qed taħseb. Kieku kull mara da torqod miegħi u tgħidli aħ pereżempju Carlos. Le ma tgħidlek xejn. Ħa torqod għal dejjem il-mara.

Tew pjaċir li qed taħseb. Dan ikol id-darna u ġilol xorta. Ah, baj, kollok zewġ platti fucking tortelli. Għed, mushroom suħed kemna. La, għal mem semin imkien sa, waħna jidu għak il-vini. Eja, villek, talba tħalla. Dak ġili kien involut fit-tris.

Ħa nsaqsi lil Max għax kien hemm ħafna għajdut fil-background u allura interessatni dil-ħaġa. X'waqt qed titkellmu fuqna ġieli? Le intom bdejtu titkellmu fuq il-ħaġa. Aħna tħanna aktar fiha fil-fond. Mela, kif inhi r-relazzjoni tiegħek mal-flus? Mal-flus? Fl-imsenserazzjoni għax m'għandix flus.

Jiena men aqla li l-kliewi. Tħu li trid. Imma jek tmiss li l-kartiera men, għax naf xi ġifieri. Għax di. Ma jkollok flus. Inti ħanejlek, inti. Imma taf tkun ġenerus jew le. Ma nkun ġenerus men taf kemm nagħmel affarijiet li ta' karità u hekk. Le ma taf jinnaf jekk toħroġ u tħallas għal kulħadd jew Ta' ma Nżabba. drink għal Ħanejlek, jiena li ma nħanejlek, minn mindu jiena bdejt naħdem. Laħat il-Max u l-PJ Verdem xej. Darba minnhom ħriġna l-Patrons. Darba minnhom ħriġna l-Patrons. U da għalli għalli Ħassu round. ġibrom round drinks u hekk.

Il patrons tagħna xi ħamallem issa u te, kollha bl-aperol spritz. Mela, exotic drinks bilda xedulu dak tal-minta, qas naf xi naqas ma nixrobx. X'mintu? Dak tal-mint, id-drink tal-minta u xedulu li jitfgħulu l-mint ġo fih. Kuli dak tal-mint. Ejja xedulu. Margarita. Mojito, mela, mit juro tellaw il-kont, drink wieħed. Imma jien eħe, jien għak Imma għati tifli taf xi ton fuq u għek, bl-Excel sheet tipo? Le, iġemma, ma. Iktar il-mara. Jien għanon fuq kontijiet u għek, nħallas il-kontijiet u daw l-affarijiet, un bat il-mara iġemma l-affarijiet. Imma jien anka l-mara nedilla nirra stef. Ah, importanti, anke jekk jasal xi wirt jew xi ħaġa ta' xi familja, inħobbhom il-familja daqs daw l-għajnejja u mmur u nwassal il dak u l-ieħor u nitbal fix-xemx inbiddel il-panċers, imma jekk jasal xi ħaġa u tmiss lil but, le. Nistra. Hemmhekk aħbis Imma tiegħek. dejjem- Aħbis Imma minn- tiegħek jana. Imma zom Minn sekonda. dejjem hekk Imma kont taf ma- minn fejn ġiddi. Eh, minn Għandek dejjem xi hekk storja li minn Naħseb ġin ta' missieri men ta' Alright, missieri okay, jekk ukoll okay, bħali ta' okay, okay, okay. Mhix għax jiena jien intom inti ma taf intom peress li Twilidtu f'familja sinjura, ma tafux ġiġiġi. Meta bniedem. Jena għammi, sa 26, mm. raqdet ma l-art. Laqas kella banju, kienet titħasel fil-friskatur. Ma fej, ġo villa, ma l-art ta' xe. Ma l-art ma mur missa. Ġo kerreja. Il-madun il-madun Versace. Le, ġo kerreja, bis-serjeta ommi vera fil-faqar. Imma mbagħad iltaqgħet ma' missierek, sinjur u? Le, missier ukoll kien. Imma mbagħad Missier ukoll ma kienx sinjur, imma mbagħad hawn kienu minn ħanut tal-buttuni. Imma inti meta twilit mbagħad? Meta twilit jiena konna OK. OK, imma aħna ma kontx OK, dik il-problema. Eh, eh, Qed tifhem eh. ġi inti kont inti kif kont? Kont OK. Le, le, dak jien ma kontx OK. Kont OK. Jien ommi kienet tibatni bil-lanċi mita. Xogħol, għaw il-iskola, ġifieri jiena nafx ġifieri Tkun Illi ħażin. biex biex ikollok PlayStation qatt ma x- eh, mhux qatt ma xrawli. Dejjem l-aħħar wieħed tal-klassi. Eżatt, dejjem l-aħħar wieħed. Kulħadd jilgħab u jitkellem fuq Tekken u jiena Ej, ej, għadni ej, bil-Micro ej, ej, Genius ej. għal Super Kont Genius. ħossha, ma kont Le, ħossha. tħossa dik, iżgur li tħossa, mhux ovvja. Le, meta tkun żgħar ma tħossiex hemm. I mean tiddejjaq Imma mhux dik tħoss, inti mhux il-flus tħoss, tħoss il-fatt li dawk kollha jitkellmu bil għax jien għaddejt minn dawk Jiena jiena sħabek jibdew jgħidu lek għax jien għandi dik u dak u jiġu kull bis-slippers u hekk. U tajt għandna. Jiena niftakarni bis-soldini kulħadd bin-Nike u hekk. Mela jiena u soldini. U jiena kont inmur. Jiena kont jiena ommi kienet ibatni St. Edwards, dik tal-oli, dik tal-skola, oli għal żmien. U aħna konna konna tlet taħwa. hekk fi kellha spiża tal-qaddisin. Fi kulħadd kif qed tgħid inti bis-CD players u hekk jien għadni għaddej bil-liba walk. Eżatt, mhux hekk. Jiena sħabi, kulħadd bl-internet id-dar u jiena għadni qed inġerriħ fuq l-antenna Siċilja. Dak da segra. Kien ġalek tidaj l-antenna Siċilja.

Mor jena minix avid porn user, vera xejn. Le? Vera, vera, vera xejn. Per eżempju, how much? Xejn, nothing random li nara xejn. Xekku, kema, ma lajru, ma memx ċansu. Bil-1.25 jena. Memx, memx ċans. Ma toċ, ma toċ, ma toċ studja l-plot. Bizbis mandiġ bizzejet ħin fħajti biex noqgħod naħli nara l-porno. Mandiġ bizzejet post fejn ara x'għandi tifla mara nanna kulħadd diħlu ħireġ gaz dan kullimkien. Xriena l-iktar l-iktar nkun jgħid fix-shower qed nipprepara biex imur x'imkien, per eżempju podcast jismu Nikxfu l-karti u dot il-ġerra għalih. U bat qabel ma niġi, teħles xi ħaġa, u bat għalfej għand il-qalzi ta' taħti weħel mal-fejwe. Le, le, imma, honestly vera, ma tantx, if there was porn which I watched, it would be extremely conventional. Nothing, Imma darba. Conventional vera. Darba rajt wieħed vera tajjeb. Eh. Mhm. Dal-aqwa porn li qatt rajt fid-dinja u l-aqwa porn li qatt sar fid-dinja. Li garantilek. Mm. Mela. Ħan saqsikom ehm, minn fejn taħsbu ir-razza x'inhi tal-actress. Eh, Tal-actress li xini, maġda jek. Eh, il-nazzjonalità. Kemm nħu pjaċir inġerja għal pixels jien. Għal? Għaċ-Ċiniżi pixilated. Ostja. Dak il-Ġappuniżi jkollhom kollox pixels. Anka ċ-Ċiniżi jkollhom da. Imma daw Ġappuniżi. Darba, darba, darba kelli dejt ma' waħda Ċiniża, eh. ġifieri tant kont ossessjonat ma' li niżilt liba. Kollu, sibta jkun pixelated, ostja. X'sat, ostja. Għandhom oġna. Għarista, ma' daw. Għatma rajtu da, għal-sod. Funny enough, they were Asian. Um, anyways, u hemm daw u Kif deċidiet din mara tintefa' fuq darha u tintefa' b'saqajha wara? Carlos, għaliex saqsejtu din mistoqsija? Tgħidli, xtefa ċaħġek tboss u tiflowtja fl-arja. Le! Tajba tkun, proset. Konna nafu. Fatal hair dryer u ping pong. Le, biex hekk. Imma tifel għandu minn datto jkun ballune. U jgħatik fl-ħod. Tajba,

Fil-patata ta' di signorina. Għazi jifqal bajt. Jifqal bajt. Inti ħana, inti mux porn, inti cooking show. Cooking show alternativ. Very, very, very close. Umbad dana, he progressed. Għamel scrambled eggs. U għamel scrambled eggs. No fucking way. Ġifiri, kollu l-bittix tis kollox, umbad di jiddeċidit t-porga ġo. Ġo taġen. Ej, daqsek. Max.

Differenza enormi. Iwa. Pruvaw ikkanċellaw il-Met Rajf, per eh, eżempju. Mela, mela, mela. Saħħu iktar. Eh, mux hekk. Jek ifem, eh. inti you cannot cancel someone as she is saying, ifem, jokes and, and comedy u stand-up, jena ma naqbilx maħħa li għandu jkun hemm oh, All out that. They are, umma, umma, umma, il-metrika ta' soċjetà u għandhom dmir illi jippuxjaw, jippuxjaw, jippuxjaw. Jien nemmina, jena nħobb stand-up comedians ġiviri tal-bliħ Imma Louis C.K. is a different situation, dak zela ftit. Zela. Jiena t-nisallum imbella. Jiena t-nisallum imbella, kemm hemm nies u ħanejda ċara kristall. Bil-mod ta' kif zela. Eżatt. Imma cancelled. Per eżempju, hemm wieħed. Le, ma cancelled. Le, ma jekk inti għattajt, imma jekk inti għandek ir-rutin. Eżatt, fimt. Jekk inti inti għandek ir-rutin tiegħek, il-stand-up rutin tiegħek, jew qed taqla lil kulħadd is one thing. Imma jekk imbagħad inqbad tagħmel, you know, ġerri. Għamil fuck up. Eżatt, għamil fuck up, that's something completely different. To there you're. I don't believe li għax tagħmel fuck up you're like off the. Imma sekonda, ikkenċ. U kem dan? Jiddependi xfakab. Eżat, jiddependi xfakab. Jiddependi xfakab. Dan għamma, dan Jina sallum il-ġurnata, aħna nitkelmu bejnietna u nitbelħu, kem għaw nis injo imma injoranti Le, le, le, u momentum ħafna. illi ngħidu ċa-, imma x'injoranti tkun, Injoranza, man. injoranza, Mela għandna injoranza. persuna Naf. sewda quddiemna, qed tidħaq magħna, qed tidħaq magħna, qed ngħidu a racist joke, kullimkien issir di Yes, fid-dinja. mhux ovvja. Sued stess jitnejku bir-razza tagħhom stess. Yes. Like we do with our own shit, ġifieri mhux kulħadd l-istess. U mhux hekk. Qed tidħaq magħna di u ħaddieħor jgħidlek l-razziżmu. U le daqskemm tiġri men, daqskemm tiġri. Kemm nobodhom. Ħana jgħidlek nobodhom men, għax nobodhom huma jkunu razzisti probabbli. Mhux għalhekk. Ġejdi aħna kellna song, Le mhux razzisti jkunu. Kien ikollna is-song sewwa il-da. U kien jisimha basta nemnu fil-bambin. U di kienet kollha l-song. Illi inti tajt u li kienet il- L-idea. L-idea tas-song kienet illi inti temmen fil-Bambino ma mbagħad minn taħt ipokrezija tfotti taħt xi għannad minn kont. Nista' ngħidha. Qalulna xi sottojtu ħadwa kontra l-Bambin. X'il-lost jattajx. Ismagħha s-song. Imma nista' ngħid xi ħaġa li qal JD li. Because it's the easy thing to do. Nista' ngħid xi ħaġa jiena dawn in-nies mhux ikunu mhux ikunu razzisti huma.

Li mux Martina, ta' Martina, smajn. Eh. Imma għanda ċertu sħaba ta' tipo ta' kif daw li. Nazjonalist. Minn daw li kunu dak iċibtaw. I'm better than you. Bite and bacon.

Something sexual, ovvjament, għax aħna we delve deep into this this subject, għax għalina m'hemm xejn tabu. Sorry, skuża. M'għandu jkun hemm xejn tabu. Yes, yes, yes. Mistoqsija, mistoqsija, tabu, tabu, laqwa li m'hemmx obviously hate shit go. I agree. Eżatt, proset. U hemm waħda u miskum tistħu daw l-affarijiet, għaru kaza tgħid daw l-affarijiet u dim in-nies, eċetera, eċetera. Eh. U ort kellimt il-waħda ta' das-sular fejn taħdem din li ħallet il-kumment taħt waħda minn tagħna. Għedtilha jien mort fuq waħda jien ma kontx naf, għedtilha isma', għedtilha jiena smajt li għandkom għax ġiet għaltha li proset tal-programm. Għedtilha, għedtilha thank you, thank you, għedtilha ma jiena smajt li hemm xi ħadd fit-tim tiegħek ma tantx jogħġbu l-programm u qed jgħid u kiteb kontrina fuq il-Facebook. Qalet li jiena kont hija. Ġej tajt li proset issa. Qed taqla l-ħara tipo wara dari, tipo. Jiena kont sorry, qedilha, qedilha vera. Issa di fil-parti ta' summer ġifieri b'sidra barra. Bissaron kollox ġod taqba ta' sorma. Eh, xi darba bissaron kull fishnet ġifieri jisu. Jisom il-fishnet jisu tal-basketball. Tista' tara kollox ostja spjegat. Xoffa hekk b'xi botox ma nafx x'hix. Mhux botox dak filler. Whatever it is, filler. Ġa biex ngħinek, botox għal hawnhekk, botox għal. M'għandix idea x'tagħmel. Għandha żgur botox ukoll u silicone. Inti di għandek taħdem magħha. Titanium kollox għandha, eh? Għandek taħdem magħha dil-persuna inti. Le, ma le. Tista' tarax għax di qed tdawwar, le.

U bil-lejl il-boyfriend ma tmurx qabel ma jorqod tagħmlu kiskis mar-ras naħseb jiena ma tagħmlux. Għadet titħa. Le, dal-affarijiet jiena le, tal-qed le. Kulħadd rida tal-anġlu. Mentri eh, daka xi ħadd qalli, xi ħadd batli, ħabib tagħna, taf jem xars ta' fuq ukoll, qalli Għalli il-Vox Pop li għamiltu intom, għamilna Vox Pop minnux. Eh. Mm. Konna rendi, għax aħna studju tagħna rendi kien hemm kienem il- Rendi għadin intom. Eżatt, kien hemm l-elections dakinhar tal-MPs whatever, uħriġna aħna bħala publicity stunt qed naħantu għom naqa' free donuts, free egg, free egg, u nieħdu naqa' content, naqa' eh. ċajt. Eh. U ovvjament iċ-ċajtana, iċ-ċajtana, iċ-ċajt Malti, ċajt komuni. U sib għal il-kelma blizzat għalli General Maltese Comedy Unlocked qalli, u vera għax aħna urejna li kulħadd, kull mara, xiħa, young, whatever, they all were game with our jokes. Imma mbagħad a knows jiġifieri bejn sħabhom oh misshom jistħu dawk x'qed jagħmlu dawn, min jaf kemm hawn min hu hekk. Everyone has it inside them, just għandna problema, ma nafx għala, Niddejqu nuru għan-nies. So nies qalu qalulna ma jistħux in-nisa tagħkom ma tistħix tgħid dawn l-affarijiet in public, nistħi jiena xala żobbi minnek x'taħseb eh. fuq. Ah, ah, ah. Jekk il-mara taf, eh. l-ikbar persuna li jiena nirrispetta u jiena nixtieq rispett minn għandha. Jekk din ma tagħtix każ u tieħu pjaċir li qed nagħmel jiena. Għaliex jiena. X'jien xala żobbi minnek.

L-humor tagħna huwa dak, letteralment. Mela. Imma jiena pereżempju li għedt dik l-istorja ta' li raqadli waqt li kont qed naħxi, ġifieri għalihom dik intima dik l-istorja, għandha tkun bejnek u bejn il-mara biss. O le. As if qatt ma ġrat 'il kulħadd di tal-età tiegħi. Imma smigħni JD, jekk imqaren t'persuna waħda bl-istorja tiegħek sewwa.

U diġa kellkom. U le diġa. Imma intom bħala komedi, apparti deċeduti, intom ma kontux tidru f'deċeduti, le? Le, intom producer. So you are, so you are not in the spotlight, so n-nis ma jġux pu prosu t-tu deċeduti li faħna tal-entertainment li faħna. Ma eżatt, eħe. Kemm qed nirċievu nies vera u il-ħin kollu aħħar darba ftit x'ġie wieħed qalli amen qalli jien kont għaddej minn depression u mnalla kontu intom. Ejja dik għax tisbajja ħafna. Le aħna jkollna hekk. Vera qed ikollna balla nies u nurikom il-messaġġi. Jien ma nafx intom imma onestament naħseb l-iktar ħaġa sabiħa hija dik li kienu jiġu nies fuqok jgħidu aħna konna waqt deċeduti kienu jgħiduli ħafna Speċjalment waqt deċeduti. Konna mar ħafna l-isptar. Għax minħabba li komedi tidħol fid-dar tagħhom u tagħmilhom kuntenti. Mhux hekk, mhux hekk. Iltqajna mal-familja kollha, konna nilaqdu kollha u l-deċedut kemm nħoss naraw. Anka l-isptar. U dik il-sodisfazzjon għax il-flus. Ħajkolli waqaf, ħajkolli. Mela, Carlo Zasek, Max. Max ħasaqsi mistoqsija radi għara d-DJS. Najma ħej. Max ħasaqsi ħatar mistoqsija mbagħad ħanaqtaw biex

okhome.com.mt Tasty barbecued pork and apple burger and chunky beef burgers, simply irresistible. Snow White Meat and Poultry Market Imjar. Shop online at www.snowwhite.com.mt. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet, issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa. Ħadna l-kafe, għadna Ġajna ġejna. Thank you, thank you Ultimate tal-kafe. Thank you Ultimate.

Ġieli dħalt fix-shower fil-banju u sibta tilgħab max-shower? Le. Imma nsejt 20 sen ilu. Jiena ma dak. Jiena għandi 50 tul memorja tibda titlaq ta' bro. Jiena ma dak it-tip, tipo tkun edha naf kollox bil-mod u le marri. U f'daqqa waħda. Le ma rridx, ma mbagħad timża kutru mbajsa u taqbeż fuq u taqbad. Hurra! Dak il-hekk, dak il- dak it-tif, zero to hero. Pjuttost analiżi preċiża. Meta tintilef, tintilef. Le, le, le. Fil-fatt jużat il-kelma

Sawa? Mm. Imma jkolli nażel, nażel il-hotel. Nisa sejtek mistoqsija oħra. Jiena meta. Imma li xidbajjat, xi jkun ġara. Alright, ma ħanitilek. Xi jkun ġara mal-ħajt. Mela, ħanejlek. Meta tlesti mhm. ir-raġel, mhm. jew il-boyfriend, jew whoever. Ħares li ħajtu jgħid ara għandi lik diħel minn ximkien.

Imma jena namra dak it-tip li. Anki bil-piri dejja ħammorru jess. Le. Ejja, iġri. Skont li ma fazi fi relazzjoni sewa mek. Very true, very true, very. Kallo se tiqgħod kwiet, jena vera kwiet. Imma sa imma boyfriend. Imma ħana iċċaj. Jena mhux ex boyfriend tagħha ta' jena ex sex sex sex sex boyfriend. Imma imma Max vera meta analiżi preċiża dak kif jaf li verek. Tibda slow u mbagħad taqleb. Anka le, u anka nqa' boundaries u nqa' ta' tittaħdem, eh? X'boundaries? Tittaħdem sakemm tasal. Mhux tipo ejja tħol, ejja tħol, hello. Eh, welcome home. Tistinka. Isma' naqalob tajjeb. Tistinka. Naqalob fil-bidu tajjeb. Le, da l-lob, le, jien qed ngħid il-lob. Le, dik il-ħaġa li. Le, ġejdi, il-lob ta' qabel il-lob qed ngħid. Il-lob ta' qabel il-lob. Ġi, dik il-naqra, mela inti bdejt tgħid l-ewwel. Foka fuq il-mistoqsija li. Inti bdejt tgħid l-ewwel li idejk dak iċ-ċertu tifta' lob, you have to work for it, tipo, di tagħmilha. Le! Zom sekond, għax mhux qed nifhem ta. Le, le, u qed jgħid il-logħob ta' tidni ma ma turinix, jien mhux hekk qed ngħid, qed ngħid irrid nara rridekx jew le. Jien onesta nkun miegħek. Ġifieri rrid tistaqsi bniedem jew jrid iżżobbu l-ewwel hekk. Le, rrid nara kif tmur miegħi, kif jekk tafx titkellem. You're not going to put out straight away. No, I have to see whether you can seduce me. Inkella. Tipprova jisseduċiku. It's gonna be worth my time after all and my energy. Għalija mind is very important.

Għax jien nibda ngħid kultant aħna kellna kellna mazzez fuq ix-show, kellna racial take Le, kellna. u l-gaffa u u noqogħdu nitkellmu hekk, taf kif? U Nibda ngħid imma min jaf kemm qed nidhru stupid, ġiex ħoxni. Qed nitkellmu hekk u. Imma ara, tara mbagħad jiġu Tara? tgħidlek estetika ma jimpurtax. Eżatt, fimta? Ġifieri, just Ek, temmen fil-karattru. Like you. Character and brain, u. It makes a big difference, ta' mi. For sure. Onestament, sa' jina, jina straight najda, ġviri mara sabiħa, sabiħa, sabiħa. Imma li she doesn't excite me intellectually. Le, u jina nħoss, hemm a correlation naħseb bejn l-intelligenza u kemm tkun tajf fis-sodna. Jiena na 100%, yes, 100%. Umbat, umbat jek ta' fissajjar. Le, dik xej, eh, dik xej. Dik xej. Xej, no cooking? Nothing ever in my life. Aw, il-mallija, ġewwa. Meta konna ħoġu fil-mkien kellek plat wieħed taf tagħmel. Eh. Plat wieħed, tiftaħlek bottuna. Tal lilek ftit patata u bajd iebsa. Dak huwa il. Il-platt tiegħi. Il-platt tagħha. Dik biss. Gourmet. Sa hemmhekk wasalt. Sa dak iż-żmien, issa ma nafx ġara wara, imma dak iż-żmien hekk. Le, le, hemm għadni. L-istess, l-istess ħaġa. All right, hemm għadni. F'affarijiet oħra għamilt improvement ma nifhimx. Tuna fish, boiled eggs. U boiled potatoes. Eżatt, u boiled potatoes. Daqshekk. L-erwejaħ. U forsi tiftaħlek dak il-fazola l-bojo daw. Il-fava bin, zajja ħambossu wara ġiviri. Isma minn minn saqsa, eh, Max. Max. Inti kif jimxi? Soja, xkont qed nasab. Eh, Carlos, Carlos. Ġiġi ċifog. Jena ħaraf fuq is-serju sa. U ejja. Nżomma hekk? Nżomma na hekk hekk inki. Ah,

Mżob tinti esperienza ta' fuq il-ħxuna. Fuq ta' xit li ħaned, ħaned, ħaned. Fil-futbol, fil-futbol. Na tipi ta' diskriminazzjoni. Ejja, le, ma fil-futbol dejjem nintaslu l-aħħar aħna, per eżempju. Jiena kont tajjeb għalik, jien kont kon goalkeeper ta' Ġesu Kristu. Xovja, għaliex iżob ta' tilu f'silla s-sopra. Issa, raġuni, għala. Ma tamiex differenza. Eh, kont goalkeeper tajjeb. Mux bil-liba konna jiena u Andrew Hall. Benji. Mux eh, bil-liba, eh? l-istess. Mux bil-liba jiena u Andrew Hall. 30 sena ilu, imma konna jiena u Andrew Hall fl-imkien, fl-istess klassi. Daqwa keepers. Anyways, diskriminazzjoni. Taf li f'tipu fuq da s-sinarju ta' xow tagħna biss li ħassejt eh, diskriminazzjoni. Flima sens. Għax. Eh, eh, in-nies qegħdin jaraw l-affarijiet li nagħmlu aħna bħala which is obviously 100% joking u setajer, qegħdin jiddiskriminaw u għedin jistaġbu għall-alla li t-namlu aħna. Imma eżatt l-istess ħaġa bl-Inglis. Bas problema. Dik dik dik alright, fuck it, għala xqala għax għala Louis C.K. fuq il-television, it's fine, għax iżda stand-up comedian. Imma xqala Max bil-Malti. Yes. Għax bil-Malti, zgur lost jax bil-Malti. Problema. Aħna ħanamlu, edin nipjanaw live show. U ħassir, 18 Oktober, u pjanajnija

hemm min min irid ikellimna, min ma kellux interess, whatsoever, imma kien hemm in-nies li qegħdin jiddiljaw magħna tal-età tista' tgħid tagħna, tal-ġenerazzjoni tagħna, li they understand the show, they understand it's comedy, they understand these u naħseb the, the good, I dare say, that we're doing for the comedic scene in, in Malta u hekk. U vera, vera kienu ħerqanin biex naħmu fl-imkien, biex ah. naħmu xaġa fl-imkien u nimxu, ġast li ah. da xogħol ġifieri, da ħantik il-flus. Eh. Misa daħħu l għaj ġifieri, dan għajt mm-hmm. mm-hmm. U once li jaddi mill-level tal-organizer għal superjuri tagħhom. Eh, Emmek ġieli insertajna Tafis. Imma sena dik legali. Le, mux ovvja, il-management. Enti kolok il-marketing manager. Le, minti jek kem post tal-kiri. Jek kem post tal-kiri. Ma jek il-post tal-kiri. Jistaw jazlu ma jikruħ xew le. Mela, oh. Il-kappellan taħdejna jikri. Le, ma hotel.

Darba live show. Imma ħa ngħidlek Max. U dak ħajdulna le żgur Alla u jiena ħa naqla panik ta' Ġesu Kristu Imma fuq zo- social media. Ħankun onest miegħek. Għax I'm sure it's about us being a bit, a bit too vulgar for what they're yes, used to. yes. Issa ħanejdlek, jiena jiena pereżempju jekk jiena niftaħ sala u ma rridx nikrija lilek għax naf li tagħmel nikxfu l-karti u u u it's vulgar. Mhm. Yes, Eh, mhux hekk? Fine. Yes. That is fine. Imma mhux imbagħad

Ma jitkażawx għax jgħidhom Jimmy Carr, għax jgħidhom Louis CK għax mm. jgħidhom whoever it is. Ma dika dejjem kienet. Shane Guinness, whatever, whatever, they will not worry about it. Imma għax bil-Malti Dik ostja problema, għax qatt ma smajnija hekk. Qatt ma rajnija hekk. Imma problema. U għax it's close to home, ta' Jiena l-aħħar darba kont konti għad fuq programm ieħor ta' fuq television u kien hemm. Kien hemm insejn xillalla jisimha tal-Madonna ta' ċoqqa. Insejn xisima, anyways, Pauline, Pauline.

Mela, mela, ċemplu l-albert. ċemplu l-albert. U se jaraw dal-programmi, dal-programmi. Disgustanti. Disgustanti. Inti bis-serja ta' bro, kellek il-marati jek kella titlaq minn Malta. Mela, mela. mela Inti mela. u ejja, men. This is, this is, din Malta. Għax aħna ovvjament qed nitnejku bl-irġiel.

Yes. Illi qed tagħmluhom issa tal-affarijiet għax qabel ma kellkomx ċans. Għax social media, isma'. Social media. Skada l-ħin. Karlo, skada l-ħin. Imma nixtieq kieku malaj malaj jgħidin ħajqtonni. Xi ħadd jagħmel domanda lil JD biex nagħlqu fil-qosor. All right, zom, zom. Jew anka JD li l-nifsu. Għandi waħda tajba lik. Faqqħilu. Serja da ftit imma. Serja? Tida ftit jew tida tida. Aw oh, ja faqqa s-sanaraw. Mela. Qatt kellek xi twemmin jew valur li bdilt, u għaliex? La kemm aħna profondi. Żgur mhux il-politika. Le, le, le. Ħanagħlqu. Viva l-Labour! Stil kompletament differenti. Ħa nisimgħuk tgħid jekk qattx kellek xi valur. Ara, imma li naħseb kulħadd għadda minnha. Mhux kulħadd jgħaddi minnha. Le, imma di din aħna ngħid jien partikolari naħseb kulħadd għadda minnha. Jien kelli vizzju ngħid kemm int pufta. U kemm int gay, u vera kont niddisprezza meta kont da, ġvi, illum il-ġurnata. Ma kont tiddisprezza l-omosessuali? Ma kontx niddiskrimina, ma kont ngħid ja gay. Ah, Taf kif? Ah. Illum il-ġurnata I'm the total opposite. I have great naħdem ma' lesbjana, ġifieri. Ah. Mm-hmm. Ma jirnexxilux, ma jirnexxilux, jgħid argument. Serju, mod serju, ma jirnexxilux. Tbidillek il-ġbidillek. Kompli, kompli. Ila li xewweja kamona ma qabel ekkonna kulħadd. Għax inti qabel. Il-mentalità kienet, jekk inti taħxini lili fil-flus, għal kien jgħidlek kemm inti pufta. Allura automatikament id-dis Qed tiddisprezza. Anka, anka, anka meljejn is-swed. Eh. Meta xatt jiġġisem meljejn is-swed, eh. mela l taf li automatikament is-suwed tiddiskrimina kontrihom. Eżatt, allura ġo moħħi hekk jiena ta' u kont domt biha sakemm kelli dawk is-17-18. Imbagħad meta tifhem bdejt niltaqa' man-nies u hekk anke Malta nbidlet u Oh, ħafna nbidlet żgur. Jiena vera nħoss id-diskriminazzjoni vera naqset minn dak il-lat. Oh, żgur, l-istrina biċċaj. Kienet infused in me. Le, u anka li ħadd pjaċir li jien ma segwejtx la Violent dis-sena, però I mean il-fatt li lavaj, segwitu, għandhom ċaħar. Nina ma kelli ċaħar, aħna mela aħna kellna ċans. Inti id aħna. Mela forget, jina tafx namel flok nara lavaj, indi mur id-dar. Namel il-silikon ma sink. Nħaraħin, għadna raħin. Kemm id-bas, għalix, għalix. Għala, le. Għalli għatrax TV u daqseg. Kem fija. Ma joġboni xejn. Kem fija layers dik il-risposta, bro. Dik għadraseg. Vera tajba. Imma għal kollox. Trash TV u le. Kifu joffru l-ek xer minnu tieħdu? Ullalla, Martina batni xaħġa, hija. Guys, għadna baz.

Full faldi u hekk hemm xi Ifhem mhux ta' min. Skont jekk għandkom xi domanda vera falda. Profonda. Tiva jien naf. Faldi profondi. Jarek, ta' xan iktef jien. Eh. Eh. Ġili mort ma xad li kellu flepi faldi mara xi Le! Għaliex? Le! Xi ġifieri għaliex? Tkun domandi fuq il-livell tal-oħrajn. Żomm, għax għalquni għajnejja. U ma nistax terġa' niftaħhom. Ma! Ma! Ma nistax tara! Ma nistax terġa'. Ma nistax niftaħhom għajnejja. X'għal ikteb men, ma nafx, ta' jiena gravi. Diffiċli, diffiċli, diffiċli. Mela, għajn, waqt li aħsbu ħanaqtaw. Eżatt, il waqta, ma nafx. Mbagħad terġa' terġa'. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Guys, grazzi, proset. Mhux se ngħid u mbagħad. Thank you. Dan kien podcast vera hot imma vera tajjeb. U tkunu tafu fl-episodju ta' wara x'inhuma l

Eden Cinemas, Fior di Vita, OK Home, VCT, CMYK,